Moien, ech sinn Nuna vun de Wiwwelstutten an haut ech gi bei de Beienziichter. Komm mol mat! Moien, ech sinn d'Luna an wee sidd Dir? Salut, ech sinn de Marcel, ech si Beienziichter a mir ginn anscheinend haut bei d'Beien. Dofir ginn ech der emol schonn direkt e Kostüm, dee kanns du undoen. Gesäis de nach eppes? Hunn mir de Kustum well e beien aggressiv sinn? Ma nee, d'Beien déi sinn net aggressiv, mee mir doen iech trotzdem gären e Kostüm un, fir datt dir iech e bësse méi sécher spiert an datt der se net fäert oder esou, datt se se iech net picken. Ok, merci. Marcel. Wat maache de Beie de ganze Dag? Majo, d'Beien, déi fléien eraus, si gi sammelen. Si sammelen de Pollen an de Nektar an, fir d'Vollek ze ernären. An si fidderen natierlech och d'Larven an esou weider alleguerten. An och d'Kinnigin gëtt vun de Beien ënnerhalen. Jo, da schlofen se och heiansdo. Si botzen.

Jo, et ass awer schonn net schlecht, wann ee bedenkt, dass déi eng just 6 Wochen al ginn an eng Kinnigin 4 Joer. Dat ass schonn e groussen Ënnerscheed. Gi mer eng Kéier do kucken. Kucke mer iwwert de ganze Rescht. Maache mer mol esou Vollek op. Wat häls de vun där Idee? Ma da komm. Wow! Wa eng Beienzorte ginn et? Naja, et gi ganz vill Beienzorte. Weltwäit sinn ongeféier 1500 verschidden Aarte bekannt. Mee déi, déi mir hei elo kennen, mat deene mir och schaffen, dat sinn zu engem, also haaptsächlech Carnica-Beien. An dann hu mer och nach Buckfast, Völker, vereenzelter, an och vereenzelt Däischterbeien. Dat si sou déi dräi bekannteste Beienzorten, déi mir als Beienziichter hei benotzen an och mat deene schaffen. Mee an engem Vollek, do ginn et och nach verschidden, verschidden Ënnerscheeder an de Beien. Dat heescht, mir hunn zum engem eng Kéier eis Kinnigin, jo, déi ass jo just eemol an engem Vollek. Dann hu mer d'Aarbechterinnen, dat sinn déi méi kleng Beien hei. An dann hu mer nach d'Drounen, jo, där sinn der och hei, war emol eng Kéier. Vläicht gesäis du een esou mat esou engem décken Hënner mat groussen Aen do drunner, erkenn een déi nämlech ganz gutt. Mä effektiv op där heiter Säit sinn, ah, hei, genau, voilà, genau do. Maja kuck, dat ass eng Drone, hei mat de groussen Aen, an do niewedrun ass d'Aarbechterin an hei ass d'Kinnigin do. Wat si Gefoere fir de Beien? Ginn natierlech natierlech Feinde fir d'Beien, sinn zu engem mol ganz vill Gëfter, déi d'Mënschen op de Felder benotzen, sou d'Bauere mat de Pestiziden. Dann hu mer awer och nach ënner den Déieren och nach Feinde, dat heescht Villecher, déi friessen se an der Loft. An dann hu se ee ganz spezifesche Feind, Dat ass d'Runn, eis Runn, Hornissen och op Däitsch genannt. Jo, déi friessen déi och, déi si jo carnivore, dat heescht déi ernäre sech am Fong och vun de Beien. An heiansdo kann een dat hei beobachten, da fléien déi esou virum Lach an da schnapen se sech déi aus der Loft an dann droen se déi an hiert Nascht. A wat ass dat Gieles hei? Dat ass Pollepate, deen hunn ech drop geluecht fir hinnen e bëssen e klenge Boost ze ginn, fir an hiert neit Vollek eranzestarten. Wisou hunn de Beie eng Kinnigin? Maja, d'Kinnigin, déi ass dofir do, fir d'Vollek ëmmer méi grouss ze maachen. Dat heescht, d'Kinnigin, déi leet Eeër. Si ass verantwortlech dofir, datt d'Vollek ëmmer méi grouss gëtt. Jo, a si brauchen dat och, well si wëllen sech jo iergendwéis enker vermehren, ne? A wa si keng Kinnigin hunn, oder d'Kinnigin grad gestuerwen ass oder wat och ëmmer, dann hu si ëmmer d'Méiglechkeet, sech eng nei Kinnigin erunzezillen. An all Vollek brauch och e gewëssene Leader an d'Kinnigin huet eben déi Fonctioun, si seet do wat lass ass am Vollek an si diktéiert de Leit an hire Mataarbechter wéi et soll gemaach ginn. Wat ass Hunneg? Maja, weess de wat, ech hunn eng mega Idee, mir gi lo zeréck bei de Camion, jo, bei d'Camionnette, ech hunn iech nämlech eppes matbruecht an da kënne mer enker do driwwer schwätzen, wat häls vun där Idee? An hei an den Eemer hun ech da Hunneg matbruecht. Firwat Honneg ass esou dëse Faarf, orange mat giel oder brong? Mä dat huet ganz vill domadder ze dinn, wat d'Beie grad fannen, ob se vill Nektar fannen, ob se vill Polle fannen. An da kritt deen entweder mol méi eng hell oder méi eng däischter Faarf. Hei huet elo éischter eng bësse méi däischter Faarf, well mer hei méi no beim Bësch sinn an do sammelen se lauter Saachen, déi eben méi den Hunneg méi däischter maachen, ne? Wëlls schmaachen? Jo. Hei, dat ass gutt. Merci. Deen ass ganz frësch, deen hunn ech gëschter eréischt aus de Völker erausgeholl. Et ass mega lecker. Däerf ech een zweeten? Natierlech dierfs de nach en zweeten. Komm, gënn der.